Dumelang bagwera ba puku. Thutwaneng ya rena ya lehono re ile go lebelela sereto sa rena sa O Mmagobanake. Sona ke theto, lerato, gomme sereti se reta seretwa seo e lego mosadi wa gagwe. o mo leboga ge a mmelegetše bana. Mo seretong se, re ile go lebelela ditlabelo tša theto, goba tšona dithekniki tša theto tše e lego gore sereti se di šomišitše. Re ile go thoma ka tematheto ya mathomo, go tšwelela seka. Seka seo e lego gore se a tšwelela ke go itia serokaphatla. Gopolang gore ge o ka tšwelela potšišo e re tsopola seka se se tšwelelago, o tshwanetše gore seka go se ngwala o se thome ka go. Se, seka ge re se ngwala se thoma ka hlogo ya go. O ka se no re, Ke go teile, o ka se re, Ke go teile serokaphatla. O tshwanetše o re, Go tia serokaphatla. Seka se mo seretsong se se dio ba se laetša gore sereti se kopane le seretwa goba mosadi wa gagwe. Nakong ya ge mosadi wa gagwe e be e sa le yo monnyane, go go tia serokaphatla ke go lebantšha mahlo le motho goba go go botša motho selo thwi o mo lebeletše. Mo seretong tirišo ya seka se ke go laetša gore Sereti se lebantše go ba se kgethile le le go bona mosadi wa gagwe e sa le kgaribjana. Ge a re ke go teile serokaphatla bokgarebeng, o dio ra gore ke go bone goba ke go kgethile o sa le lekgaribjana. Kgaribjana fa go bolelwa ka. Mosetsana goba lekgarebe la mengwaga ya ka fase ga e lesomeseswai. Ga go bolelwe ka. motho wa go feta mengwaga yeo. Sehlabela sa theto se sengwe se se tšwelelago fa ke poeletšothomi ya tumanoši. Tumanoši, re bona, a ke re tumanoši le a di tseba? Re na le a, e, i, o, u, ba bangwe ba fela ba re re ngwale le tšela tša medumo ya kwa godimo, bo, e le bo, o, eupša fa re lebelela gore re na le tumanoši ya, o, le oxe ya bušeletšo. Gape gape re bona poeletšo gare ya lentšu, lentšu še le lona Takuma, le tšwelela ka mo mothatelothetong wa boraro, la tšwela pele gape ka mo go mothalotheto wa bone. Se sengwe se se tšwelelang gape gape re lemoga gore go na le tshwantšhišo. Seretwa se swantšhwa le naledi, ba re o le naledi. Fa go no šupa gore lekgarebe le le be le bogega, go ka lebelela ko godimo Naledi o kgona go e bona ge go šetše e le bošego mo go sa bonagaleng. Yona o tlo no e bona ka baka la gore e kganya. Go kganya fa re no ra gore ka baka la sebopego sa sa yona sa go ikgetha. Go no tshwana le ka mo phapošing, go na le ba e leng gore ge o tsena fela wa kgona go mo leboga, wa kgona go lemoga yena pele gare ga batho ba ka moka na ga bona gobane e le dinaletšana.

O o takuma tšhebelesane tša makgowa. Fa ge ba re motho o takuma tšhebelesane tša makgowa, ba no ra gore o jele koto, o a swanelwa. Fa ba no ra gore seretwa se be se swanela ka, se swanelwa ke diaparo, se na le mmijana o mobotse le letlalwana, le letlalwana la sona la go phadima. Botsebotse seo se gatelelwago ke taba tša gore o be a swanelwa ke diaparo, ka go bona ka ihlo la leratorato. Efa re bona tlogelo, ka go bona ka leihlo, sereti se tlogetše karolo ya lentšu e lego le. Gape gape re na le sebokantšu se sona, lerato, rato. Fa go no šupa gore ke lerato la nnete. Ge le šomišitšwe mo sereting go no ra gore ke lerato la go nyaka go wa, go aga lapa le yena, lerato la nnete. O mmago bana ba ka. A ke re la bona, go tlogetše mantšu a mangwe fa, ba re o mmagwe ba Nake. Ke tlogela. Ra boya gape gape, ra tema thetong ya go latela, re bona Tebogo. Tebogo fa, go, ke tlogela, go tlogetše Ditebogo, Re na le Ramasedi, Yemela, Modimo. Ke kemedi. Lentšu le Ramasedi. O mongwe a ka re, Mohlomong ke leina theto, gobane ba bantši re fela re rapela re re, Ramasedi wa poloko, e le ge gona re e rata Modimo wa rena. Gobane ka Wena ke filwe gauta. Lentšu le gauta fa le no ra gore o filwe motho yo bohlokwa. Ee, re na le lentšu šelona, poeletšo ya sekafoko goba yona anafora, Ke filwe, ke filwe. Šiwe ya tšwelela, Fao ke yona poeletšo ya sekafoko. E, gape-gape, e, mo, e, e, ba re ke'ng? Mo go Tematheto ya go latela, re na le dibokantšu, gape-gape le gona, eupša re thomeng ka seka se. Ba re o mpeile pšherekgetlhe ka fera se, seseka. Go fera seseka ke seka, go di o ra gore motho o dutše ka go iketla. Eh, ge le tšwelela mo eh, seretong seke, eh, sehlabelo se sa theto se no re laetša fela gore sereti se kgotsofetše fao se lego gona, ga se sa ipona se eya felo goba se sa ipona se nyaka go nyaka, go nyakana le mosadi o mongwe. Gape-gape re na le um poeletšothomi ya sekafoko ba re wa mpea, wa mpea. Ke poeletšothomi ya sekafoko. Re gape gape le um re na le sebokantšu sela sa lerato rato go no šupa gore lerato la nnete. Gape gape ba re lapeng la khutšo Setuka lethabo ke sebokantšu fao go tšo ra gore lentšu le ke la setuka lethabo ra re ke lentšu le e leng gore le laetša gore ke lapeng leo go renago lethabo go phelwa go thabilwe. O mmagwe ba nake wa mo leboga. E o se tlhatlhaume O se hlahlaulwe ke tša badimo diphefo. Re na le eh lentšu le o se hlahlaulwe ke diphefo tša badimo e no ra gore sereti se duma ge seretwa se ka se huetše ke dipolelo tša ka ntle tša ba fefeane tša ba bafeane. Eh fa go tšwelela poeletšo kgautši ši yona o. Poeletšokgautši ya tumannoši o ya boya ya tšwelela mo mothalothetong wa wa lesometlhano. E, ke dikafoka tše di tšwelelago fa, go na le seka se seo se re, Ka leleme wa ya le melodi ya makaba, wa ya le melodi ya makaba, ba no ra go theletša batho tšeo ba di bolelago tša go se agiše. E, Tla re se obaobe ditšitlanya lethabo. Lentšu le ke sebokantšu ditšitlanya lethabo, go ra gore ba se bitše dilo tša go senya goba tša go bolaya lethabo leo le renago ka ngwakong wa bona. Ee, gobane di iša motho boenyaneng. Boenyaneng, bjale ka ge ke tlhalositše, ba di ra gore di nyenyefatša motho. Go na le dilo tše dingwe o ka di dira, go tshwana le nna ka thoma ka re ke le motho o mogolo, ke na le lapa, ka thoma ka dira dilo tša sle ka tsela, ka thoma go nyaka metlabo ka mo ntle ka mo ke, lapa la ka le tlo nyenyefala. Gomme la setša, gwa senyega khutšo ka mo ngwakong. Khutšo senya motseng, gona fa re bona, tlogela. Khutšo ya senyega ka motseng, ka baka la gore sereti se na le tumello ya gore se ka tlogela mantšu a mangwe, se diriša tlogelo. Nnyanyeng batho ba šiiša ka go ebaeba. Fa go, go ebaeba, lentšu le ke le no ra gore ditaba tša batho ba ke tša eta di bolelwa ko ntle, ko mmileng. Ba šareditšwe ke bophelo, malapiša, batho. Re na le sebokantšu, go di ra gore gwa direga gore bophelo ba ka lapeng bo se sa ba bose. O mongwe le o mongwe a re ga a nagana ka bona, a ikwe a felelwa ke maatla. O mmagwe ba nake. Sereti se leboga mosadi ka ge a se dirile dilo tša go se, ka ge mosadi a sa dire dilo tša go tšwa tseleng. Go bušeleditšwe lentšu le la O mmagwe ba nake temathetong ya mathomo le ditemathetong tše ka mokana ga tšona. Nepo ke go gatelela se e leng gore sereti se reta ka sona goba se e lego kgopolo e leng gore sereti se a e tšweletša mo temathetong yeo. Ke kgona go kwešiša gore Le a lemoga gore ra dira dilo ka moka. Go na le bidio ye nngwe ye e leng gore e lebelela moko wa sereto, E lebeleleng, le tla holega. E lebelela moko wa sereto, re hlalosa mothalothetho ka mothalothetho. Hle le se lebale go kgotla konopi ya Subscribe gore channel ya rena e fela e le gona. Re a leboga Eh dirang jwale le subscribeng gape gape le lebeleleng le video ye nngwe ye e leng gore e tlhalosa mmoko wa sereto, dikgopolokgolo tše di tšwelelago go mothalothetho ka mothalothetho.